It-tim tagħna ltaqa' ma' Doctor George Farrugia sabiex ifissrilna x'nifhmu sewwa sew bil-kelma morfoloġija.
Il-morfoloġija huwa l-istudju tal-binja tal-kelma, kif tinbena kelma. Ħafna jaħsbu li fil-lingwa l-kelma hija l-iċken unità li għandha tifsira. Fil-fatt mhuwiex hekk. Ejja nieħdu l-eżempju tal-kelma ommi. Għadu aħna, din il-kelma jekk nanalizzawha ftit nindunaw li għandek omm, il-kelma omm li hija kelma, u għandek it-tarf i. Issa, it-tarf i ma nistgħux insejħu, nsejħulu kelma, ma nistgħux ngħidulu li hu kelma li, imma flimkien qed ituni kelma waħda. Dawn iż-żewġ partijiet li qed jingħaqdu flimkien fil-fatt jissejħu morfemi. Mela l-morfema hija l-iċken unità li għandha tifsira. Nistgħu ngħidu li għandna żewġ tipi ta' morfoloġija, għandek il-morfoloġija inflettiva u l-morfoloġija derivattiva. Fil-morfoloġija inflettiva, il-morfema tibdel xi ftit l-informazzjoni grammatikali tal-kelma. Jiġifieri jekk ngħid jiena minn tabib nagħmlu tabiba mill-maskil għall-femminil, bażikament il-kelma Ma bdilthiex, hux veru? Jekk nerġa' nagħmilha fil-plural, tobba, qisni ħdimt il-forma tagħha. Tajjeb, tajt il-ġens tal-kelma u tajt l-għadd tal-kelma. Filwaqt li fil-morfoloġija derivattiva hawnhekk mhux tinbidel biss xi informazzjoni grammatikali tal-kelma, imma tinbidel il-lessema. F'dan il-każ, jiġifieri minn forma ħa ngħaddi għal forma oħra. Biex nagħtu eżempju, jekk ngħidu aħna mill-verb tat-tieni forma kisser noħroġ verb ieħor tal-ħames forma tkisser, issa mhux sempliċement bidla żgħira, kelli, bħal fil-każ ta' tabib, tabiba, imma hawnhekk qed tinbidel issa t-tifsira proprja tal-kelma, għax kisser qed jagħmel l-azzjoni hu, u tkisser l-azzjoni qed tiġi fuqu. Fil-morfoloġija konkatenattiva hawnhekk nindunaw li l-partijiet qegħdin jingħaqdu ma' xulxin. Jiġifieri wieħed jista' josserva dawn il-morfemi kif inhuma marbutin flimkien. Jekk pereżempju ngħidlek il-kelma żvantaġġi, żvantaġġi, ninduna li inti għandek il-morfema libera vantaġġ. Imbagħad fuq quddiem għandek iż-żeta li qed għalkemm mhijiex kelma hija morfema marbuta qed ittini tifsira differenti, il-kontra ta' vantaġġ, u għandek il-i fl-aħħar li qed tagħtini t-tifsira tal-plural. Mela jidhru kollha marbutin flimkien dawn il-morfemi. Dik hija l-morfoloġija konkatenattiva. Fil-Malti nsibu dawn iż-żewġ sistemi, il-morfoloġija derivattiva u introflessiva, minħabba l-istorja tal-Malti stess. Nafu li l-Malti oriġina mill-Għarbi hux veru, bħala djalett tal-Għarbi, fejn fl-Għarbi tintuża ħafna l-morfoloġija introflessiva, jiġifieri fejn għandek l-għerq u l-forom, tajjeb, l-għerq li bħal donnu jiddewweb ġo forom differenti. Min-naħa l-oħra, meta l-Malti ġie f'kuntatt ma' lingwi oħra Ewropej, dawn jaħdmu b'morfoloġija differenti, jaħdmu x'aktarx b'morfoloġija konkatenattiva, jiġifieri jisu għandek bħal katina, morfema tintrabat ma' oħra. Allura l-Malti juża dawn iż-żewġ sistemi ta' morfoloġija biex joħloq ilsien uniku. Interessanti mmens f'dan il-qasam tal-morfoloġija fejn jużhom flimkien dawn iż-żewġ sistemi anke fl-istess kelma ħafna drabi. Jekk pereżempju nieħdu l-kelma xemxata, naf li għandi n-nom xemx, dak allura l-element lessikali xemx, kelma li ġejja mill-Għarbi, Imma it-tarf qata' li mhux ġej mill-Għarbi imma ġej mil-Luhansk. F'kelma waħda. Tajjeb, jekk għandi kejkijiet, naf li l-kelma cake ġejja mill-Ingliż u imbagħad il-plural tiegħu ġej mill-Għarbi. F'kelma waħda li hija kelma Maltija.